Illejla l-mistieden tiegħi huwa professjonist mediku li jispeċjalizza f'dan il-qasam. Niltaqgħu mas-Sur Bugeja minn hawn ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new Citroën. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għall-prime time tal-lejla. Qegħdin ngħixu l-aħħar ftit jiem ta' Novembru. Novembru huwa x-xahar iddedikat għall-għarfien u aktar kuxjenza dwar is-saħħa tagħna l-irġiel. Il-lejla l-mistieden tiegħi huwa konsulent uroloġista. Fil-fatt il-mistieden tiegħi huwa s-Sur Simon Bugeja. Serata t-tajba, kif inti? Tajjeb ħafna, inti?
Tajjeb, ta' grazzi għal ċettajt l-istedina tiegħi, nelli s-soltu bħalissa tkun għaddejja bir-riqda tagħha. Dejjem riqda.
Dal-ħin dejjem riqda, għax fil-ħodu issa murtals produt kun surbu ġejja dik. Għandi bżofti dettalji biex nirreġistrak, isem u kun jom? Simon Bugeja.
Simon Bugeja. Data tat-twelid? 15 t'April 1976. 15 t'April 1976. Fejn qed imwieled? San Ġiljan. San Ġiljan.
Residenti? Madliena.
Madliena.
Professjoni? Tabib uroloġista. Tabib uroloġista. L-ewwel membru tal-familja bi professjoni medika? Iva ta.
Kien hemm Tiju minn naħa ta' ommi, jekk niftakar sew, li kien tabib, imma fil-familja immedjata jiena biss. Però mbagħad oħti tħajret ukoll u wkoll segwiet karriera fis-saħħa, però saret nurse. Simon, ilek ħmistax-il sena tipprattika bħala konsulent uroloġista. Minn tant speċjalizzazzjonijiet, għalfejn għażilt din id-direzzjoni? Eħe, ili ħmistax-il sena li bdejt it-training fil-urology għax imbagħad kont mort l-Ingilterra biex nispiċċa l-ispeċjalizzazzjoni u mbagħad sirt konsulent meta ġejt lura Malta, jiġifieri ili xi four years consultant. Għaliex l-uroloġija? Bażikament, fil-bidu tal-karriera tiegħi kont għamilt three months Bħala Senior House Officer dak iż-żmien kienu jgħidulhom fid-Dipartiment tal-Uroloġija u kont kont mort tajjeb. Jiġifieri u l-Uroloġija hija speċjalità varjata ħafna. Jiġifieri għandek nieħdu ħsieb mard ta' organi differenti, jiġifieri kliewi, prostata, bużżieqa tal-awrina u mard differenti, jiġifieri nieħdu ħsieb cancers, ġebel, infezzjonijiet, inkontinenza. U in ġenerali l-uroloġisti huma nies mill-aħjar biex taħdem magħhom. Allura meta dak iż-żmien kien għajatli l-kap tad-dipartiment u offrieli training post magħhom, naturalment ma stajtx nirrifjuta. U dik kienet ir-raġuni. Tul dawn il-ħmistax-il sena, kemm ilek tistudja l-ispeċjalizzazzjoni, kemm ilek tipprattika, rajt avvanz fl-għarfien tagħna l-irġiel dwar is-saħħa tagħna, kemm aħna iktar konxji? Iva, in ġenerali probabbilment għadna daqsxejn wara n-nisa, jiġifieri, però definitely hemm iktar għarfien bejn l-irġiel fuq l-importanza li jieħdu ħsieb is-saħħa tagħhom fil-, prattika tiegħi partikolarment nara ħafna nies li qed jiġu mingħajr ma jħossu xejn u jgħidulek ġejt nagħmel check up tat-testikoli, ġejt nagħmel check up tal-prostata u l-irġiel iktar qed jitkellmu bejniethom. Per eżempju jiġi xi ħadd jgħidlek bagħatni t-tali għax kont qed nitkellem u qalli li ġie għamel it-testijiet u allura tħajjart jiena wkoll. Allura żgur hemm iktar awareness u partikolarment affarijiet bħal kampanji bħal Movember kif qed isir issa u programmi bħal tiegħek iktar jgħinu biex ikun hemm għarfien dwar dawn l-affarijiet. Ma nistgħux li qegħdin hawnhekk ma nenfasizzawx il-fatt dwar kemm hu importanti aħna l-irġiel li niċċekkjaw lilna nfusna b'mod regolari. Iva.
Meta qed niċċekkja lili nnifsi, Mister Bugeja, meta qed niċċekkja t-testikoli tiegħi, għaliex irrid nagħti attenzjoni? X'inhuma r-red flags? Mela, bażikament meta inti qed tiċċekkja t-testikoli qed tiċċekkja biex teskludi li jkun hemm testicular cancer. Issa, testicular cancer huwa l-iktar cancer komuni fl-irġiel li għadhom żgħar. Allura għalhekk nenfasizzaw l-importanza li min ikollu bejn ħmistax u erbgħin sena partikolarment jagħmel dawn ir-regular self checks. Jiġifieri ta' ħmistax-il sena trid tibda tagħmilhom regolari. Trid tibda għaliex il-problema hija li min ikollu testicular cancer ħafna drabi ma jħoss xejn. Ma jkun hemm l-ebda uġigħ, jiġifieri l-uniku mod kif inti ħa tinduna huwa li inti tiċċekkja lilek innifsek u ħa tinduna li għandek boċċa li qabel ma kinitx qegħed hemm. Jiġifieri boċċa fuq it-testikoli. Jiġifieri pratikament trid tkun rutina ta' kull kemm? Kull ġimgħa, kull ġimagħtejn? Aħna soltu nirrakkomandaw li qisu kull xahar. Kull xahar tiċċekkja lilek innifsek, idealment wara li tkun ħadt xawer sħuna. U biex nagħmel eżaminazzjoni tajba kemm irrid niddedika ħin? O le, ftit sekondi, jiġifieri dan m'hemm bżonn tagħmel ħafna ħafna x'imlu. L-importanti però huwa li tagħmilha meta inti tkun ma jkollok xejn, biex inti tkun taf x'inhu n-normali tiegħek, biex inti meta mbagħad tħoss xi ħaġa li mhijiex normali, titkellem mal-ewwel. Biex inserrħu ras il-min qed jarana, il-rata ta' suċċess tal-kanser tat-testikoli meta jiġi maqbud fil-ħin hija rata ta' suċċess kbira. Bla dubju, jiġifieri dan meta aħna naqbdu testicular cancer kmieni, Kważi mija fil-mija tan-nies jiġu kkurati, jiġifieri għalhekk hu tant huwa importanti u tant insaħħru illi tagħmlu dawn is-self checks biex biex insibuhom kmieni u sfortunatament xorta kull sena dejjem ikun hemm xi ħadd, wieħed jew tnejn, li jiġu meta jkun għad meta jkun tard. Tard wisq.
Kanser fit-testikoli jfisser li raġel żgur ħa jsir infertili? Le, it-trattament ta' kanser tat-testicles jinvolvi primarjament operazzjoni fejn aħna inneħħu dik it-testikola li tkun marida. Però jekk it-testikola tan-naħa l-oħra tkun normali u tkun tiffunzjona sew, xorta dak li jkun jista' jkollu tfal b'mod naturali. Però hemm ċertu każijiet fejn wara li nagħmlu l-operation Dak li jkun ikollu bżonn jieħu trattament addizzjonali, pereżempju jew radiotherapy jew chemotherapy biex tnaqqas ir-riskju li dak il-cancer jerġa' jiġi lura. Allura meta aħna naraw li ħa jkun hemm ċans li ħa jkun hemm infertilità minħabba dan it-trattament, wieħed jista' jagħmel sperm banking qabel ma jsir it-treatment. Fil-każ tan-nisa, meta jkun hemm riskju ta' kanċer tas-sider, jekk ikun hemm fl-arblu tal-familja kanċer tas-sider, kultant jiġi suġġerit li jitneħħa s-sider qabel ma jitfaċċa l-kanċer. Fil-każ tal-irġiel, jiġi suġġerit bl-istess mod? Dak huwa punt punt tajjeb ħafna, però le, is-soltu ma jsirx hekk, u r-raġuni hija li t-testikoli jipproduċu hormone importanti għall-irġiel li huwa testosterone. Allura inti kemm jista' jkun tipprova tippreserva t-testikula kemm jista' jkun. Però hemm ċertu nies li jkunu iktar suxxettibbli, li jkunu iktar at risk li jkollhom testicular cancer, pereżempju xi ħadd li kellu fil-familja, jew xi ħadd li diġà kellu fuq naħa waħda għandu riskju li jkollu fuq naħa l-oħra, jew xi ħadd li jkollu kundizzjoni li ngħidulha għandi sanded testicles meta jkun meta jkun għadu baby. U f'dawk il-każijiet iktar nenfasizzaw kemm hu importanti li jagħmlu regular self checks u anke nistgħu nagħmlulhom ultrasounds regolari biex jekk ikun hemm xi ħaġa naqbduha kmieni f'dawk in-nies li jkunu iktar at risk ta' testicular cancer. Mister Buġej, jekk nitkellmu dwar is-saħħa tal-prostata, minn liema età huwa suġġerit li tibda tagħmel it-testijiet? Il-linji gwida internazzjonali jirrakkomandaw li wieħed għandu jibda jagħmel il-checks tal-prostata minn 50 sena 'l fuq. min ikun iktar at risk, jiġifieri min ikollu pereżempju family history jew min ikun ta' ta' dixxendenza Afro-Caribbean, dawk iridu jibdew qabel, jiġifieri ta' ta' xi 45. U ovvjament dawn iċ-checks isiru minħabba prostate cancer. Test tas-saħħa tal-prostata x'ikun jinvolvi? Kif għadt, meta nagħmlu dawn iċ-checks l-iktar li qed nagħmlu biex

li tkun imqabbża u jekk ikollna xi dubju mbagħad nagħmlu MRI li huwa li huwa test iktar speċifiku u iktar sensittiv. Fil-każ tal-kanċer tal-prostata wkoll ir-rata ta' suċċess tat-trattament hija għolja ħafna meta jinqabad fil-ħin it-tajjeb. Iva, dik hija importanti speċifikament minħabba li ħafna drabi Kanser ta' prostata again ma jkollux sintomi. Jiġifieri meta ħafna rġiel jgħidu li jkollhom is-sintomi tal-prostata, il-problema tkun li l-prostata tkun kibret minħabba l-età, mhux minħabba kanser. Allura meta jkollhom problema pereżempju bil-pressa baxxa jew iqumu ta' spiss biex jagħmlu pipì bil-lejl, dik ħafna drabi ma tkunx minħabba kanser però tkun minħabba xi ħaġa oħra. Allura wieħed m'għandux jistenna sakemm jiżviluppa dawk is-sintomi biex jiċċekkja minħabba prostate cancer għaliex jista' jkun li jkun tard wisq. Fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Hemm relazzjoni bejn l-istil ta' ħajja li ngħixu, l-ikel li nieklu u s-saħħa tal-prostata? Kien hemm ħafna studji li saru fuq ċerti affarijiet tal-ikel u xorb bħal Jien naf l-effett ta' dieta b'ħafna laħam, xaħam, alkoħol, però l-ebda studju ma kien, anke ta' dam kienu jissemmew, però l-ebda studju ma kien wera ċar xjentifikament li kien hemm xi relazzjoni. B'mod ġenerali huwa tajjeb li tieħu ħsieb saħħtek tgħix stil ta' ħajja ovvjament attiva biex ovvjament b'mod ġenerali tieħu ħsieb is-saħħa. Sfortunatament spiċċalna l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Xtaqt nisma' naqra x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar l-Ingliżi fil-World Cup għax ovvjament naf li żżomm mal-Liverpool imma spiċċalna l-ħin u jiena li nżomm mat-Taljani aħjar ma nitkellmux fuq il-World Cup ara m'hemm x'tagħmel. Nawguralek il-kumplament tas-serata t-tajba, l-festi t-tajba lilek u lill-familja kollha, qed insemmu l-familja Ngħidu happy belated birthday lit-tifel iż-żgħir. Hux vera? Kemm għalaq? Għalaq sitt. Happy birthday Ralph. Ngħidulu happy birthday minn hawnhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Fil-fatt grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinhom ma' ingredjenti differenti żgur jirnexxilek tikkrea dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Yougity Għalik, għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti, il-mod ideali kif f'dan iż-żmien tas-sena tagħlaq il-ġurnata huwa b'yogiti hekk naqra cosy kif tasal id-dar. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru nilagħbu kontra kontra 30 sekonda, minn hawn ftit ieħor jekk irreġistrajt jista' jkun li ħa nċemplu lilek, eqf' hemmhekk.
Għandek imnieħrek implukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b-97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopo pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommimha, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommimha. Soup so good, everybody wants some.
The perfect gift this Christmas, Hansa.

Nilqakom lura għal prime time minna u ftit oħra ħanilabu kontra 30 sekonda, però qabel nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma għandna kompetizzjoni għaddejja fejn intom grazzi għal Ommi Ma tistgħu tkunu rebbieħa. Xi tridu tagħmlu biex tipparteċipaw? Faċli ħafna. Waqt li nkun qed nagħmel l-appell ta' din il-kompetizzjoni, tieħdu ritratt tat-television tagħkom. Waqt li qed jidhru l-filmati ta' l-ommima, tibagħtu r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici dot TV. Jekk mil darba tibagħtu ritratt, grazzi għas Sopop Friski Ommima, tistgħu tirċievu rigal direttament id-dar tagħkom. Issa, wasal il-ħin biex nilagħbu l-logħba tagħna, wasal il-ħin għal kontra 30 sekonda. Ir-regoli ta' kontra 30 sekonda drajtuhom seba' domandi fidejja jekk ittuna ħames risposti qabel ma jiskadu 30 sekonda terbħu l-jackpot fi flus cash. Jekk le, il-jackpot jintiret għat-telefonata li jmiss. Jekk kemm-il darba rreġistrajtu fuq in-numru 50612100, jista' jkun li ħa nċemplu lilkom, jiġifieri żommu l-mobile viċin tagħkom. Is-serata t-tajba, min hemm? Hello, Rita. Rita, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra?
Number three. Is-sett numru tlieta. Bl-għażla tiegħek u bis-sett numru tlieta l-jackpot ser jiżdied bi 30 ewro. Għadek fiċ-ċans li terbaħ il-flus cash, it-30 sekonda tiegħek ħa jitilqu dalwaqt. Il-ħin telaq issa, ara tlaqna. Three,
two, one. F'liema kontinent insibu l-pajjiż tal-Indja?
Fl-imgħa kontinent jinsab l-ib tal-Indja. Nuf Paċifiku. Ħażina.
F'Jannar ta' din is-sena laqt 30 sena. F'liema sena twilet?
Ħażina.
Kemm il-strixxa ħadra hemm fuq il-bandiera ta' Ħal Għaxaq? Tnejn. Ħażina fil-fatt hemm tliet strixxi fuq il-bandiera ta' Ħal Għaxaq, jekk twielidt fis-sena 1992 din is-sena għalaqt 30 sena u l-Indja insibuh fl-Ażja.
Minn idejn l-artiġana imnaqqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, bi mħabba, b'passjoni, b'għajn għar-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa, Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xemgħa artiġanali magħmula bi mħabba.
Il-ħames risposti tajbin ma waslux, il-jackpot baqa' hawnhekk pero' jista' jkun li jintrebaħ illejla għax għandna ċans nieħdu telefonata oħra. Jekk għadek ma rreġistrajtx biex tilgħab kontra 30 sekonda, inħeġġek tirreġistra issa għax li terbaħ naqra flus cash qabel il-Milied mhijiex idea ħażina. Is-serata t-tajba minn hemm. Antonia Cassar mir-Rabat. Antonia, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Number five. Is-sett numru ħamsa, bl-għażla tiegħek. U bis-set numru ħamsa l-jackpot ser jerġa' jiżdied b'għaxar ewro oħra. Antonia 30 sekonda tiegħek ser jitilqu issa. Awguri! Thank you.
Three,
two,
one.
Kemm tkun twila pixxina li tintuża waqt l-Olimpjadi, 50 metru jew 100 metru?
Eh, 100 metru. Ħażina, iddividi 54 b'disa'. 54 b'disa' nine. Proset.
Ħażina. Canberra hija l-belt kapitali ta' liema pajjiż?
Tal-Awstralja. Proset.
Liema kien l-ewwel film animat ta' Disney bbażat fuq il-ħajja ta' persuna reali? Pass.
Min kien id-diżinjatur tal-moda Taljan li ġie maqtul bi sparatura fl-1997? Il-jackpot baqa' hawnhekk. Ma waslux il-ħames risposti tajbin. Sfortunatament il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għaddielna llejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi talli kontu qegħdin miegħi, però qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Camilleri Catering nixtiequ li inti u l-familja tiegħek ikollok Milied mill-isbaħ, tikkrea memorji li tibqa' tgħożhom għas-snin li ġejjin u fil-fatt qed intuk l-opportunità li terbaħ il-catering għall-gathering li ħa jkollok flimkien mal-familja tiegħek għal dan il-festi. Iva, Camilleri Catering qed itik iċ-ċans li terbaħ l-ikel għall-ikla tal-Milied tiegħek. Jekk tixtieq tipparteċipa, trid tibgħatli messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram u imbonici.tv u tgħidli għalfejn int u l-familja tiegħek għandhom tkunu r-rebbieħa. Qed nistenna d-dettalji mingħandkom u minn hawnhekk ngħidu grazzi lil Camilleri Catering ta' din il-kollaborazzjoni. Jien nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb. Saħħa. F'Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing.
Oriental.